Indian Army pakhat chuan amah chauhin misual sawm li a lo hma chhawn a ni. Chu pawh rel tlan lai chhungah. He thil thleng hi Police te pawhin an han hmuh meuh chuan mak an ti a ni. He Indian Army hi a hming chu Bishnu Shrestha a ni a, film a ni lo a nia. Hei hi kum sawm pali hma lama thil thleng kha a ni a. Film lar leh hmuhnawm zet mai kil pawh kha hemi behcha nan siam hi a ni a. Bollywood a changtupa te ang maiin rel tlan laia amah chauhin India rama rel suamna lian tak mai a lo dang bet a ni. Tlami zan khan eng thil chiang nge thlenga i lo hriang u hmiang? September ni hnih kum sang hnih leh sawm a ni a. Mori Express an in lam panin Retired Army Bishnu Shrestha chu kal a, kum sawm thum panga Eighth Gorkha Rifles atangin a chawl a, a haw mek a ni. Gorkha Rifles te leh ramdanga Gorkha Regiment te chanchin chu kan hre vek awm e. Bishnu Shrestha hi a hmel han en chuan Paro thap leh tharum ngah hmel pawh a pu hran lem lo. Chu tak chu Mori Express sual tuma rawn kal Gunda Somli te chuan an tih sual pawh a ni. Kil khat a lo thu pasatliah hmel pu ve mai chuan engti zawng maina tihbuai phak an ring lo a ni. Zan dar sawm pakhat leh chanve ah chuan rel chu West Bengal panin Chittaranjan ram hnuai ah chuan a tlan mek a. Seat number sawmli leh pasarih ah chuan Bishnu Shrestha chu thu pahin a muhil a. Vawi leh khatah rel tlan muang ta thut chuan Bishnu Shrestha chu a ti harh zawk mai a. Tichuan, rel chuang te chu ri ta nuai nuai mai a, Bishnu Shrestha pawh chu lo harh chiang ta a. Rel pindan chhung ah chuan passengers te chu an tlan kawi zuai zuai chu hmu a, tu pawh mai chu hlauthawng leh ralṭhi tak chuan an awmna aṭang chuan an tho a. A chhan chu relah chuan misual an lo lut tih chu an hria a ni. Chu pawh a rualin suam hmang sawm li, silai leh hriam hrei kengin Vishnu Shrestha chuan an boruak chu tha lo tih chu a hrethiam mai a. Mahse engtin nge mah chauhin suam hmang sawm li zet chu hmachhawn theih ang? Chu pawh mi satliah ni lo, suam hmang tawrawt khawkhat, sual huai hlir, pawisak nei lo leiin thurualte, suam hmangte chuan awrawl vin tak nen passenger se thil hlu chuan chhuhsak a. Third AC pindan lamah chuan hriamhrei Chelagri leh Passengers te au Treery chu a ring tial tial a, rail pawh chu chak takin a tlan leh tan tawh a. Tichuan suam hmang te chu inthen darin an zinga pariat te chu Shrestha awmna pindanah chuan an phei a. Mahse Vishnu Shrestha chuan chet a lak vaih chuan a tan mai ni lo Passengers dang te tan pawh thil pawi taka thleng thei tih chu a hria a. A chhan chu suam hmang te chuan hriamhrei hlauhawm tak tak an keng a ni. Chuvangin Vishnu Shrestha chuan a pension hawppui tura thil neih hlu zawng zawng te chu a pe ta a. Tichuan ngawi rengin chet lak hun tur chu remchanga melh ru reng a. A mit hmuh lai chuan suam hmang te chuan hmeichhe ho tle reuh te chu an phih thlak sak a. Mipa te pawh chuan thil neih hlu zawng zawng an sana wallet te chu an chhu sak a. Lo phal lo, lo ṭang zui deuh an awm chuan an ri nghal deuh chawr chawr chu ni mai a. Chung thil thlenga hmuh chuan Vishnu Shrestha chu thisen chu so burh burh mai a. Mahse, a ngawi reng a, a insum hram hram a ni. A chhan chu mah vangin midang in an tuar thei tih hriat avang a ni. Mahse, chutih lah chuan Vishnu Shrestha inrin lohna lampang tak zawngin thil pakhat a thleng ta hlauh mai. Chulai pindan a lo thu ve rawl thar hmel tha tak mai chuan hmuh hmaih hauh lo. A tirah chuan a rangkachak beng beh te chu an phih thlak sak a. Mahse, chumi zawhah chuan suam hmang pariat te chuan chu nula chu bathroom lamah an hnuk phei a. Chu tak chu suam hmang te thil tih sual pawh i ber chu ni ta ni. Kha thil kha thlen tir lo se chu suam hmang te kha an tlan chhuak leh mai tur. Chu rawl thar nun an ti che vek tur chu a hmuhin a in sum zo ta lo a ni. Chung thil te chuan a gawr kha thisen chu rawn kai tho in ram mipui te veng him tu tur an nihna chu thisen a rawn alh thar a. A khukri chu phawrh chhuak in chung suam hmang pariat te chu a bawh phei ta a. Pahnih te hrawk ah chuan a va hliau ta a ni. Kil khat a pasatliang mai a lang ngawi chawi tak a lo thu chu. Chuti taka huaisen leh rothap chuan a rawn che chhuak ang tih suam hmang te pawh chuan in an ring phak lo nasa a ni. Chutih hrilh hai taka an awm lai chuan suam hmang dang pathum te chu chhuatah chuan a thal leh der mai. An zinga panga te chu che thei loin an siam der a, mahse pathum dang te chu an tlan chhuak hman a. Chu pindan a passengers mipa dang lo awm ve te chuan an thil hmuh chu mak tiin an ka ho ringawt a ni. Chung suam hmang pariat te lak atang chuan chu rawl thar chu chhan chhuak in Suam hmang dang lo kal leh tur te chu lo nghak a. Chutih lai chuan sakei chuan thisen rim a hre lak loh tawh a ni. Suam hmang pathum tlan chhuak te zinga pakhat chuan an thian dang te chu va hrilh a. Suam hmang te chuan an thian thenkhat te thih thu an hriat chuan thinrim so but but in Vishnu Shrestha lam pan chuan an tlan phei a. Chu Mizoa thil thleng chu hriam hrei keng chunga ding chang chang ti a ni. Rel pawh chu chak tak in a tlan leh tawh a. Suam hmang te chuan an hriam hrei mai bakah an silai te nen lam Vishnu Shrestha lam chu an pan ta a. Minute sawmhnih chhung zet chung suam hmang te chu khukri nen a lo hma chhawn a ni. Tichuan hliam leh thisna inbual chungin suam hmang te chu mal te teina thal ta pheuh pheuh a ni. Tichuan suam hmang te chuan Vishnu Shrestha chu mihring satliah a ni lo tih an hria. Mihring hmel anga lo inlar vantir ko a ni tih chu an ring a. A chhan chu Misatliah tan khatiang anga hliam tur chung khan hetiang zat mihring te hi hmachhawn ngaihna a awm lo a ni. Chuvangin suam hmang te chu mal te teiin rel chak taka tlan lai atang chuan an zuang tha ta pheuh pheuh a ni. Suam hmang te chuan an thil suam zawng zawng pawh chu an hnut chhia ngaih phah ta a ni. Rel chu station hran a va thlen leh meuh chuan police leh doctor te chuan chulai hmunah chuan a lo nghak thap tawh a. Mahse, station ah chuan Mawria Express chu an din meuh chuan rel chhunga thisen leh ruang lo let remrum te, Rel chhung scene an han hmuh meuh chuan Police te pawh chuan mak an ti a, a thawng hle a ni. Mi pakhat chauhina chutiang zat zat suam hmang an hmachhawn thei chu mak tih loh rual a ni lo. Tichuan Bishnu Shrestha chu rang takin hospital ah an hruai a, a hliam zawng zawng enkawh dam nan chuan hospital ah thla hnih chhung teh meuh a awm a ni. Police te chuan suam hmang thi ta leh hliam tur te hnen atang chuan rangkachak thi sawmli, mobile phone zahnih, laptop sawmli panga leh nuaili an hmu let a ni. a neitu ten pe let leh vek bawk. Hospital atanga lo thu a hnuah Surya Chakra leh Jivan Raksha Padak hmangin chawimawina an hlan a ni. Hemi hnu hian lawmthu sawi nan a nula chhan chhungte chuan sum thahnem tawk tak pek pawn tum niin an sawi a, mahse Vishnu Shrestha hian a la duh loh a ni. Kha a nula nunna chhan him kha mihring ka nihna angin ka mawhphurhna pakhat a ni, a ti a nih chu.